Hello, dawtmi nu le pa u le nau hna nan dam cio hna maw? Hakha net nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tutan Hakha net thawng kan chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Hakha shopping mall saknak ding a hmun an ṭhial, a rauh hlan ah sak an thawk lai. Thong nih kul a khat kum a voi sawmsarih le voi thumnak Chin miphun ni cu Hakha ah cozah nih an tuah lai. Falam ah COVID-19 mizaw pahnih an hmuh chap. Zawtnak ngei dihlak minung pahra an si cang. Hakha khuallam ah tangka singhlai sarih chuh tongmi kong. Siin ah rian a ṭuanmi minung pathum sin zawtnak hmuh a si caah Rikhudar Siin caan karlak an phih chung timi thawng pawl an rak si lai. Tualchung thawng ka rak chim lai. Hakha Shopping Mall saknak ding ahmun an ṭhial, a rauh hlanah sak an thawk lai. Hakha khuathar sang Pural Hmung Certuar ah sak an rak timhmi Hakha Shopping Mall cu mi cheukhat lungtlin lo ruangah Hakha pengkom peng uk zung hmun ah Peasant nih pat le dat ngai in timhlamhnak an ngei i atu hi ṭenda kan auh lio a si tiah Chin ramkulh hluttaw speaker Pu Za Bawi sinin thawng kan theih. Shopping mall saknak ding hi a hramthok ahcun Hakha khuathar sang i a ummi Pu Ral Hmung Certuar chungah khin sak ding in timhlamhnak le suaisamnak kan rak ngei. Pu Ral Hmung Certuar ah sak ding zong hi kanmah duh si loin khuathar sang chung a ummi hna nih an kan hal caah a si. Asinain mino le cheukhat khuami hna nih an duh lo. Lungtlinnak a um lo caah developer lei zong nih tuah hram thawk ding an siarem ve lo. Lungtlinnak a um lo caah hmun hi i ṭhial ko sehlaw kan ti i atu Hakha pengkomh penguk zung hmun ah khin kan ṭhial hi a si. A rauh hlanah tuah hram kan thawk colh lai. Atu hi tender kan auh cuahmah lio a si tiah Pu Zo Bawi nih The Hakha Post ah a chim. Atu shopping mall an saknak ding hmun hi Eka Tongyat Dattama Ko-nga Chow a kauhnak hmun ah a si. Cun atu an saknak ding hmun hi Hakha pengkomh penguk zung hmun ah sak ding a si caah zungthar dot thum in sakpiak dingin timhlamhnak a um tiah theih a si. Shopping mall sak ding hi Chin ramkulh cozah budget in sak si loin developer pakhat khat nih ṭuanvo lak in sak ding a si. A hlan i an rak timhmi Pu Ral Hmung Certuar chung sak dingmi kongah thonghni kum kul December kul le sarui ah khan Hakha khuachung mino le khuami cheukhat hna nih an duh lonak cathenh zong an rak chuah bal. Cun Pu Zo Bawi nih a hmun kan ṭhial hnu zongah hin khuathar sang chung in cheukhat minung nih tuahpiak ṭhan dingin an rak kan halmi zong an um. Asinain a hmun ṭhialkam dih a si cang caah ti awk a ṭha ti lo i ka khirh ko hna. Khuathar ah sak ding kha rak duh in rak cohlang hna sehlaw atu ah hin sak hram aa thawk cang lai. A satu ding zong an rak fiang cang ko nain duhlonak tete a um pah lengmang caah a satu ding nih Falam Townhall pi khi an sakmi a si tiah a chimchap. A hlan an rak i timh ning ahhin hi shopping mall hi just 20 billion dih ding in an rak suaisam cia dih cangmi a si tiah kan theih. Thonghnih kum kul le kumkhat kum a vai sawmsarih le voi thumnak chim miphun ni cu Hakha ah cozah nih a tuah lai. Thonghnih kul le khat kum a vai sawmsarih le voi thumnak Chin miphun ni cu Chin ramkulh cozah nih Hakha ah a tuah lai tiah Chin ramkulh hluattu speaker Pu Za Bui sin in thawng kan theih. A tuk pum zong hi Chin mi ta nih hi COVID he si tikah khin tu cu kan tuah ko lai na in zei tain ta timi kha ka chim kho rih lo.

Hi kong he pehtlai in Pu Zo Bawi nih Thonghni kul le khat kum a voi sawmsarih le voi thumnak Chin miphun ni hi COVID-19 lio a si caah kumdang i kan tuah le kan hman bantuk cu a si lai lo. COVID-19 lio a si ko nain tuah lo cun kan um lai lo nain zei bantuk in dah kan tuah lai i ti tu hi cu kan i fiang kho ve rih lo. Cun ramkulh cozah lei nih tuah a timhnak hi cu fiang lakin chim cu a har ngai. Atu tiangah hin cun Hakha ah a si te ko lai ti zumhnak kan ngei. Asinain Falam lei zong nih Surbung Airport honnak tuah pah in kan tuahpiak ko u ti zong an kan ti ko nain zeihmanh lehnak a um rih lo tiah The Hakha Post ah a chim. Hakha an tuahnak ding zong hi thonghnih kulakhat January ni li i honnak an tuahmi luatnak lungphun hmun ah tuah a si lai tiah theih a si. Cun kum dang i Hakha ah kan tuah tawn ahcun vumtu mawng cerhtuar ah tuah a rak si. Atu cu cerhtuar zong a thar in remh ṭhan dih a si caah kan tuah ti lai lo. Cun cerhtuar zong a rawk tuk i kan tuah ti lai lo. Hakha i kan tuahmi luatnak lungphun ah hin kan tuah lengmang cang lai puai pakhatkhat tuah ding a um a si ahcun atu luatnak lungphun hmun peng ah hin kan tuah peng cang lai tiah Pu Zo Bawi nih a chimchap. Thongni kum kul kum avoi somsarih le voi hnihnak Chin miphun ni hi Hakha pengkom Thantlang khuapi ah tuah a si i rampi ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi zong aa tel i biachimnak zong a rak ngei. Tutan Chin miphun ni ah hin ramkomh cozah lei in lutlai cheukhat zong an ra lai i Surbung Airport le Hmando lamhonnak zong an tuah chih lai tiah kan theih. Falam ah COVID-19 mizaw pahnih an hmuh chap. Zawtnak ngei dihlak minung pahra an si cang. January ni hleiriat thong hnih kul khat Chin ramkulh Falam khuapi ah COVID-19 zawtnak ngei minung pahnih hmuh chap an si i Falam peng COVID-19 zawtnak ngei dihlak minung pahra an si cang tiah ṭuanvo ngeitu hna sinin kan thei. Falam COVID-19 ṭuanvo ngei pakhat nih atu zawtnak kan hmuhmi hna lakah pakhat hi Yangon in a rak tlungmi a si. Lungpi erhkhumh hmun ah ni sarih chung erhkhumh a si hnu in Schwab an chek tikah zawtnak hmuh a rak si. Positive pakhat deuh hi cu January na hleihnih ni ah zawtnak hmuh a rak si i mi he naihniam in an um ruangah zawtnak an i chawnh barhmi a si. January na hleihnih ni i zawtnak hmuh a simi he aa naihniammi minung hleili zong erhkhumh an si. Innchungkhar pali zong home quarantine ah chiah an si i Sipin zung le khuate ṭhanchonak zung hna cu phihkhar chung an si tiah The Hakha Post ah a chim. Falam COVID-19 volunteer hruaitu Salai Tim Mi Ṭhut nih thonghnih kum kul kum dih tiang Falam COVID-19 volunteer hruainak in khualuhnak gate check tuah le rawlchuan hna cozah he aa fon in rian kan ṭuanṭi. Thonghnih kul le khat in cun erhkhumhmi hna caah rawlchuan lei ṭaoan hi Falam mino pawl kawm phu nih a kan bawmh cang. Cun nikhat nihnih le nithum hi COVID-19 volunteer group nih kan chun i John Nalini ninga le niruk hi Falam mino pawl kawm nih an chuanpiak hna. Falam khuapi COVID-19 zawtnak i runvennak caah mah le rian ṭuan khawh ning cio in kan i bawm dih ko tiah The Hakha Post ah a chim. Falam khuapi chungah COVID-19 runvennak caah khualuhnak ke ah check-up kan tuah hna. Falam peng chung a ummi vialte Falam khua chungah luh an duh tikah khuabawi theihpinak ca an i ken cun luhter an si lai. Ramdang in a rak tlungmi vialte cu erhkhumh dih an si lai. Yangkung le Mandalay in vanlawng in a rak tlungmi hna cu zawtnak ngei lo ca an ngeih caah ni sarih erhkhumh an si lai.

Hakha le Thantlang lei gate hi cu Hakha gate nih ṭha tein an chiak dih caah kan chiak ti hna lai lo tiah a chim chap. Kale khuapi in Falam khuachung a tan dingmi mawṭaw mawngtu le a zultu vialte cu Falam tour gate ah check up tuah an si lai i zawtnak an ngeih lo hnu lawngah khuachung luhter an si lai tiah thawng kan theih. Bati Mang Hlei Ṭial ka si. Hakha le Thantlang karlak ah tangka sing hlei sarih an chuh. Thantlang khuapi in Hakha lei ah a tlung liomi khualtlawng minung pakhat cu lampi ah mizei ti theih lomi minung pathum nih tangka sing hlei sarih ram a tong tiah theih a si i Cu kong he pehtlai in Thantlang sakhan hmu nih tihin The Hakha Post ah a chim. Thu a tongmi pa hi Hakha khuasami a si i Thantlang ah hin leiba hal ah a rak ra tami a si. Thantlang ah a rian har a tuah dih in Hakha lei a tlun pah ah tu bantuk in ram a tong hi a si tiah theih a si. Ram a tongmi pa hi a min ah Aung Aung kum sawmthum le kum hnih a si i Hakha ah khuasami a si tiah kan theih. Aung Aung cu Hakha lei a kir lei ah mizei ti theih lomi nih a motorcycle cu an dirter i namte he tlarhkhonhnak an tuah i cutin aa kenmi tangka singhlei sarih cu an chu tiah theih a si. Thlantlang sakhan hmu nih hi mi ramhtu hna hi mizei an si ti cu fiang in kan thei kho rih lo. Hlathlainak kan tuah cuahmah lio a si. Hi kong he pehtlai in report-nak tuah a si cang caah a tangmi cu hlathlai lawng a si ko cang tiah The Hakha Post aa chim. Siin ah rian a ṭuanmi minung pathum sinin zawtnak hmu a si caah Rih Khuadar siin caan karlak an phih chung. Chin ramkulh Falam pengkomh Rihkhadar khuapi i Sin ah rian a ṭuanmi Sin uk telh in minung pathum sinah COVID-19 zawtnak an hmuh caah caan karlak an kharpiak chung hna tiah Rihkhadar peng ukzung lutlai Pu Cing Lam Khain sinin thawng kan theih. Ri khuadar khuapi ah thonghnih kum kul le kum khat January ni hlei nga i zawtnak an hmuhmi dihlak minung panga an si. Hi chungah ri khuadar ṭaihne sii-inn lutlai le sii lei siamah minung pahnih sinin zawtnak hmuh ve an si. Hi kong he pehtlai in Pu Cinglam Khai nih January ni hleinga ah khan Rihkhawdar khuachung in zawtnak hmuhmi minung panga an si. Hi minung panga chungah sin i rian a ṭuanmi minung pathum an si tiah theih a si. Sin ah rian a ṭuanmi hmuh an si tikah a tangmi rianṭuan pawl zong hi zumthluh awk an ṭha ve lo. An ngei lai lo ti zong chim khawh a si lo. Sin i rian a ṭuanmi hna sinin zawtnak hmu a si tikah mizapi leiin sin ah a rak i zohmi le a rak i piahmi an um lo. Hi a si caah atu bantukin caan karlak kan khar chung nak hi a si tiah Dhaka Post ah a chim. Sii-inn chung i rian ṭuanmi a tangmi pawl zong an dihlak RTD in zawtnak an chek hna i a voikhatnak tiang cu negative an si. Atu hnu voikhat an dihlak in check ṭhan an si lai. Cun sii-inn hi caan karlak khar a si ko nain mizapi ngandamnak lei zohkhenhtu ding le ah Falam in sii-inn pi le Sii lei thiamsang minung panga an thlah hna tiah theih a si. Falam siin uk Dr. Tluang Cung Thang nih Rihkhawdar siin i rian a ṭuanmi hna chungin zawtnak hmu a si tikah caan karlak khar piak chung an si. Caan karlak khar piak chung an si caah mizapi lei ngandamnak zohkhenh dingah Falam siin lei nih sii lei thiamsang minung panga kan thlah chung hna. Atu Rihkhawdar sii-inn rian a ṭuanmi an dihlak zong sin ah quarantine chiah be an si i January ni kul ah a voihnihnak zawtnak an chek ṭhan hna lai tiah The Hakha Post ah a chim. Rihkhawdar khuapi chungah zawtnak hmuhmi dihlak minung paruk an si i Hi chungah pakhat cu damnak a hmuh cang caah sin in an chuahter cang tiah theih a si. Tutan Hakhanat thawng kan chimmi cu hi vial hin kan ngol rih lai. Hakhanat a zohtu a ngaitu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Deborah a sungmi ka si.